Dak il-bran Għażejr naħseb qattus kien mhux tigra. Kulħadd, tifhem, mhux kulħadd kulħadd u jrid ikollok naqa' ġisem u. Mela jiena nista' nirbaħ xi sittin elf għax għandi daqs tlieta minn ġisimhom dawn. Għadha json di GPS!
Lajle, mela x'inhu, ma sibt ma arax li lqiet.
Merħba, dan huwa Love Island fejn ninsew il-politika u nintilfu f'Love Island. Fil-fatt, sinjuri, kuljum fis-sebgħa fuq stradarjali dot com, jiġifieri tfittxunix fuq it-television għax m'aħniex fuq it-television, tajjeb, agħmlu like, subscribe, share, insomma li tridu agħmlu. Rajna l-parteċipanti deħlin fil-villa, fuq il-ġib u b'żaqqhom barra. Issa jiena dik ma nagħmilhiex. Xiex?
U li noqgħod fuq il-ġib b'żaqqi barra, hu, rani. Għaliex taħseb li taffettwa bil-fetħa ta' ġismek l-aerodynamics tal-ġip?
Ifqu! Ja darbdix! Kesħin! Bil wifqa bla flok noħdilkom il-liċenzja jiena u nirranġakom il-punti kollha noħodhomkom! Ejjew l-hawn! Warden, Warden, le dawk tal-Love Island ja ħasra! Ta' xiex? Ta' Love Island. X'ikun?
Ah, għandek grupp ta' nies, ħelwin, ġisem li jintefgħu ġo villa u jistgħu jirbħu 20,000 ewro. 20,000 ewro?
Taf kemm irid nagħti ċitazzjonijiet biex naqlu 20,000 ewro? Kulħadd jista' jidħol? Eh, kulħadd, tifhem, mhux kulħadd kulħadd u jrid ikollok naqa ġisemmu. Mela jena nista' nirbaħ xi 60,000 għax għandi daqs tlieta minn ġisimhom daw, nidħol ta' jena. Le, ma meta ngħidu kollok ġisem ġifieri Tkun bil-muscles, tmur il-gym. Jiena mmur il-gym, hi! Eħe. L-ewwel darba li mort il-gym, jiena l-kit tiegħi sewda, eh? Tal-gym wejl, qed tifhem? U kif tħaltilhom jiena fil-gym, kulħadd qabad ħireġ il-barra. Temmenx ġara, ħasbuni panda.
Imma mhux f'dak is-sens irid ngħid, tere, tbati u. Ma ħej jiena xogħli hekk ta'. Jien tant negħreq ma' ġurnata tilgħa u niżel nagħti ċċitazzjonijiet illi lanqas għadni nuża dejowdorant flok antiperspirant, sirt nixtri wieħed minn dawn, taf, li tħallat mal-ilma tax-xorb, li taqtagħlu rasu u nċappaplu minnu taħt idejja, u mbagħad kif jaqbadni l-għatx għala kemm jien self-sufficient, ngħafas idejja hekk, hekk ara, u toħroġ xarba friska m'hijiex għax sħuna, imma ħa ngħidlek, Tajba daqs il-gatrolejt hawn għaliex fiha l-melħ ukoll. Ja, eh? ja, ara ħija niqfu hawn kompli, ċaw. Ah, melħa ftit.
Eh? U jekk kienu tajtu sew rajtu l-parteċipanti deħlin bil-ġib. Anke tagħna tal-Af Island daħlu ċip ma sibniex għax talbitna xi 300 euro daħ. Allura sibna xi ħaġa tqarreb imma raw ġej.

Ejja Arzella fi każ eħsaħ dejja hemm. Arezja!
Ommu xorta Arzilla Arzella. Le mhux xorta tkun għajjatlek fiżi tieħu gost. Xorta fiżi fażi l-aqwa li tajjat li u hekk kif fixkluni tat-taxxa iktar ma jkun ġara xejn. Dejja fażi la fajla derwi kams.
U hekk il-parteċipanti ta' Love Island dawk tagħna biex niftehmu Issa sejrin fid-dar. U d-dar tagħna kif inhi?
Id-dar ta' sibna, ifhem, i villa, villa, mhux mhux sabiħ raqsaħħom imma ma sabiħ ta' ġifieri. Aħna minna video biex tkun tistgħu taraw id-dar. Oh le mhux li tagħmel video ta' żommuh żommuh! U nixtieq li qabel inkomplu ndedikaw ftit ħin biex naraw ftit din il-meme li tella' t-tim ta' Love Island Malta u mill-ewwel bdew deħlin il-kummenti tagħkom ta' kif għandha tidher din il-meme u aħna min-naħa tagħna għamilniehom. Eżempju, peress li l-għenja hija minn Ħal Qormi, kitbulha, Insejt inġib il-ħobża tal-Malti minn Ħal Qormi. Tħallinix naqannejk, Mulej. Għedtlek titfax ġobon għax lactose intolerant. Jaqaw trid ittini xi punishment ta' xi ħaġa li għamiltlek? Tajbin wisq. Kważi kważi, iktar milli nħobb nara Love Island, jiena nħobb naqra l-kummenti tagħkom in-nies. Kumment minnhom kien dwar il-bra ta' Kiana. Dak il-branażer naħseb qattus kien mhux tigra. U ovvjament dan ir-ritratt fuq Are You Being Served jifqa'. Jekk rajtu iktar tajbin tiddejqux tibgħatuhomlna għax aħna ntellgħuhom fuq team at stradarjali dot com. U dak kien Laugh Island għallum. Tinsewx kuljum fis-sebgħa fuq stradarjali dot com. Kull ma tridu tagħmlu huwa like, share, subscribe. B'qasmuh ma' min tridu araw ma' sħabkom, missierkom, nannukom u għall-isponsors. Regal mant l-isponsors tagħna jekk tissaportu u ssegwu sa l-aħħar u tgħidilna min dieħel fil-villa. Iktbu hawn taħt fil-kummenti.